Mela, Calamita jkompli, M'għandix għalfejn nintroduċi lil Kane Said, imma eħe, l-etika hekk titlob, allura jiena se ngħidilkom li se niltaqgħu ma' Kane Said, li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni għax kemm-il darba aħna niltaqgħu ma' Kane u nitkellmu dwar il-logħob responsabbli u kemm hu importanti aħna ma neqirdux ta' jew noqogħdu nħabbqu fuq l-istess affarijiet. Imma aħna tant kemm nixtiequ naraw li anke nippruvaw fejn nistgħu kejn insolvu jew ngħinu biex jekk hemm problema titranġa. Sew qed ngħid? Hekk hu Tiziano aktar milli ssolvi li twassal tagħrif sew. Li jgħin lill-persuna kkonċernata. Llum ħa nkun qed nitkellem fuq il-logħob virtwali u l-eċċessività fil-logħob virtwali. Logħob virtwali, bl-Ingliż console gaming, huwa, hija attività ta' divertiment. Sew. Illum il-ġurnata l-eċċessività teżisti fil-ħajja ta' kuljum tagħna, kapaċi teżisti fil-ħajja ta' kuljum tagħna jekk inħalluha, kemm fl-edukazzjoni, kemm fix-xogħol, kemm fl-istil ta' ħajja tagħna, kemm fl-ikel, jekk nesaġeraw, Tiziana, fl-ikel, imbagħad ir-riperkussjonijiet, jekk nesaġeraw fix-xogħol, dak li bl-Ingliż insejħulu workaholic, eq tbati r-riperkussjonijiet kemm mentali u kemm tibda tnaqqas mill-ħin mal-familja tiegħek ukoll. Allura fid-dinja tad-divertiment, iva, teżisti wkoll l-eċċessività u rridu noqogħdu attenti, rridu nkunu mgħarrfin kemm jista' jkun biex nilqgħulha. Sew. Tiziana, Allura fejn jidħol console gaming? Attività tant popolari maż-żgħar tagħna, mal mal-adulti, mal-anzjani. Imma aħna meta nitkellmu fuq it-tfal tagħna, normalment ninkwetaw daqsxejn, daqsxejn aktar. Kif nistgħu nilqgħu għal din l-eċċessività? Nilqgħu għal din l-eċċessività fil-console gaming billi nagħmlu kontrolli ta' ħin speċjalment li t-tfal tagħna ma jqattgħux ħafna ħin talli jwassalhom li jonqsu minn attivitajiet oħrajn importanti bħalma hi l-iskola. f'każ tal-adulti bħalma hu x-xogħol, il-ħin mal-familja, kemm it-tfal u kemm l-adulti. Jiġifieri noqogħdu attenti, llum il-ġurnata l-konsol gaming permezz ta' kunċetti ġodda bħal m'huma loot boxes, skin gambling, eċċetera qed jidħol bil-mod il-mod il-kunċett ta' logħob tal-azzard, tal-gambling, Anke fil-console gaming fejn żmien ilu aħna konna nqisu l-console gaming bħala a free activity li inti ma tonfoqx, ma tirriskjax flus waqt li tkun qed tattwa, illum il-ġurnata iva, permezz tal-loot boxes, eżempju, it-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek tista' Jekk iddaħħal il-kredenzjali tal-kard tal-bank, irridu noqogħdu attenti hemmhekk, eħe tista' tirriskja flusha biex tittama li jkollha karattru aħjar fil-livell li tkun qed tilgħab fih. Ikollha, ikollu plejer aħjar fit-tim tal-futbol li jkun qed jilgħab tali logħba fih. Allura rridu noħolqu limiti kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Irridu noqogħdu daqsxejn b'seba' għajnejn Tiziana. Jien dejjem nirrepeti, il-konsol gaming għandek il-pożittiv tiegħu wkoll. Illum għandek logħbiet edukattivi, għandek logħbiet fejn tħaddem il-fiżiċità tiegħek ukoll bil-virtual reality, eċċetera. Imma jekk il-limitu ta' ħin jinqabeż, hemmhekk nibdew deħlin, kapaċi nibdew deħlin għal riperkussjonijiet. Ekku.
Jiena nara bħala att tajjeb inti li jrid ikun hemm ħin għal kollox. Mhuwiex ħaġa ħażina li ġenitur iħossu qed jonqos lit-tfal tiegħu għaliex jagħmilhom window, ħa ngħid hekk jiena, ta' ħin. Illi llum il-ġurnata, jien naf jiena nieħu eżempju minn nies familjari tal-familja tiegħi, ikollhom il-ħin li bażikament dan it-tablet jieqaf jaħdem. U naf li t-tfal jgħid isma' erġa' tini ftit ħin please, pereżempju. So, minn hemmhekk iseħħu l-affarijiet qed jinbidlu u nbidlu, forsi għall-aħjar, ġifieri għax aħna dejjem naraw in-negattiv. Imma dak li jkun forsi ma jindunax illi Once li inti ddaħħal card, jien naf Visa, ha, xi ħaġa, u di qiegħda hemmhekk, jista' jkun li qiegħda saved u dak li jkun qed jibqa' jagħfas u inti bqajt, għax inti di, di tidħol il, l-u iva, u iva mhux fifty cents, u iva mhux one euro, u iva mhux, di tiġri lili, ħa ngħidha ċara, fuq l-online shopping. Tiġri l-kulħadd, tiġri l-kulħadd. U iva mhux ftit, u iva, u mbagħad tasal f'punt fejn tgħid le, ow! Ieqaf naqra, ħseb ftit, kelli bżonn, kelli hekk, kelli hekk. X'in naqra, in naqra, timtela l-ġarra mbagħad.
Ġifieri qed naqbeż f'xi ħaġa oħra, imma fil-verità hemm qegħdin. Le, tajjeb qed tgħid, Tiziana, il-ġenitur x'jista' jagħmel biex jikkontrolla? Iva, screen time limits, illum il-ġurnata t-teknoloġija ttik is-saħħa. biex timputtja limitu ta' ħin, wara dak il-ħin jitolbok password jew inkella saħansitra tintefa' l-konsole. Mhux hekk? Mhux hekk biss, irridu nitgħallmu nqattgħu l-ħin aħna bħala ġenituri mat-tfal tagħna anke għaliex le nilagħbu l-konsole gaming magħhom. Number one inkunu nafu x'qegħdin jilagħbu u number two inqattgħu iva dan il-ħin tant divertenti għat-tfal tagħna magħhom, anke għat-tfal tagħna jgħidu ara qed jagħti każ missieri jew ommi qed tieħu interess. Barra minn hekk li indaħħlu l-kard bankarji, li nħallu lit-tfal tagħna jużaw ċertu flus, Mhuwiex ħażin, Tiziana, jekk ikun ikkontrollat. X'jiena ngħid? Jekk it-tifel tiegħi mar tajjeb fl-eżamijiet u jiena bħala a type of reward, bħala premju żgħir, nixtieq, ismagħni, ntih ammont ta' flus żgħar, nara li ndaħħalha l-kard jiena, nara li ma tiġix issejvjata, noqgħod attent, u hemmhekk, iva, it-tifel jista' jieħu pjaċir anke mil-loot boxes. Imma, Ma mmorrux in-naħa l-oħra tal-munita tizzjana li nkunu mgħaġġlin bil-ħajja tagħna biex it-tifel joqgħod kwiet u iva tlaqna, jiġifieri noqogħdu daqsxejn b'seb'għajnejn. Tizzjana tajjeb li ngħallmuhom lit-tfal tagħna llum il-ġurnata il-paċenzja. It-tfal tagħna jridu jitgħallmu jistennew illum il-ġurnata. Instant gratification, anke aħna nbatu minnha. E, ġiena f'moħħna xi ħaġa, irridu dik il-ġurnata finqas minn sija kif u x'fatta. E, le, irridu nitgħallmu nistennew, speċjalment it-tfal tagħna, jekk irridu xi ħaġa nagħlmuhom jistennew. Għaliex dik tiswa ta' ġid. U lanqas Li għax trid hekk, ħa tieħu hekk. Hekk hu. Jiena di, tgħid li forsi m'għandekx tiegħek, imma nara ħafna tfal, ma tistax li għax it-tifel jew it-tifla jridu bilfors il-pjanta, inti mort u tajthielhom. Għoġbitni xi ħaġa li għidt Kane, illi jekk hemm bżonn nieħdu xi ħaġa mill-pocket money ta' dawn it-tfal biex tħaddem, biex isma' ara Jiena nieħdok 'l hemm, 'l hawn, qed inħallas il-flus, qed ninvesti fik, ara kieku qed tagħmilha inti, x'se tixtri b'dan l-ammont, eċċetera. Naħseb illi wasal żmien fejn m'għadniex bħal qabel, anzi llum il-ġurnata kollox avvanza. So billi aħna nagħmlu eżerċizzju mat-tfal tagħna, Inkunu iktar qed nippreparawhom. Iva, iva.
Barra minn hekk, Tiziana, pointers żgħar. Jekk it-tfal tagħna jkunu taħt l-età, jkunu minorenni, kemm jista' jkun ma ninstallawlhomx televiżjonijiet fil-kmamar tagħhom. Sew. Biex ikollhom aċċess behind closed doors. Il-background television kemm jista' jkun neliminawh. Siegħa qabel l-irqad kemm jista' jkun it-tfal tagħna jekk ikunu ta' ċertu età, dejjem nirrepetiha, ma jużawx oġġetti teknoloġiċi fis-sodda tagħhom għaliex? Għax jispiċċaw ma jorqdux u jqumu għajjenin. Ġifieri dawn huma kollha pointers ċkejknin li tajjeb il-ġenituri jżommuhom f'moħħhom, mhumiex affarijiet ta' barra minn hawn imma tiskanta kemm jgħinu lit-tfal tagħna. Kif nistgħu nindunaw li t-tifel tagħna, t-tfal tagħna qegħdin ibatu mill-eċċessività? Nuqqas ta' rqad. ikunu għajjenin, għajnejhom ħomor, ibatu minn nuqqas ta' attenzjoni. L-iskola, ħlief għandna grades tajbin, ħlief f'salt minnhom ġara xi ħaġa li l-grades niżlin. Nuqqas ta' studju, nuqqas ta' interess fl-iskola. Jiġifieri ejja noqogħdu daqsxejn b'għajnejna miftuħin, noqogħdu attenti, ninteressaw ruħna fir-rutini anke tat-tfal tagħna. It-teknoloġija pożittiva imma noqogħdu attenti għan-negattiv ukoll. Għal aktar mistoqsijiet għal Kane u anke t-tim tiegħu fi ħdan il-logħob responsabbli, qed taraw fuq l-iscreens bħalissa wieħed seba' seba' seba', anke billi ssaqsu mistoqsija, anke jekk forsi għandkom xi ħaġa ġo moħħkom qed iddejjaqkom, tkellmu għax malajr tħossok naqra iktar eħfef u dak li jkun forsi anke bi ħsieb żgħir, Tibda iktar tara l-affarijiet ċari. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilek Tiziana. Talli kont magħna, intom se tibqgħu magħna għax Kalamita jkompli. Ibqgħu hemm.